Ada urang sugih nang ngarannya Buas. Sidin tu kula arwah Elemeleh lakinya Naomi. Pada suatu hari, Rut baucap wan Naomi.
Ma, ulun parmisi handak ka pahumaan. Gasan maipihi jalai nang batangkai, nang tagugur matan tangan tukang katam. Pangrasa ulun, bubuhannya cagar mambiarakan ulun malakuakan nangitu. Ayuha, coba ai nak ai. Tulak ja! Ujar Naomi manyahut. Maka tulak ai Rut ka pahumaan maipi'i jalai mairingi bubuhan tukang katam. Kabalujuran inya tulak ka pahumaan ampun Boas. Kada lawas, datang Boas matan kuta Betlehem wan mambari salam lawan bubuhan tukang katam. Mudahan bubuhan ikam bauntung batuah.
Ujarnya. Amin.
Mudahan Allah mambarkahi pian jua. Ujar bubuhan tukang katam manyahut.
Siapa bebinian tu?
Ujar Buas betakun lawan mandurnya.
Inya urang Moab nang hanyar datang lawan Naomi tumatan banua Moab.
Ujar mandur manyahut.
Inya minta ijin lawan ulun mairingi bebuhan tukang katam maipi'i jalai nang tagugur. Tumatan baisukan, inya bagawi tarus. Hanyar haja, ampih gasan baistirahat satumat di lampau.
Ujar Mandur baucap pulang.
Ding, ikam maipi di sini haja lawan bubuhan tukang katamku nang babinian. Kada usah ikam tulak maipi di pahumaan urang. Iringi haja bubuhan tukang katamku. Jangan jauh pada bubuhannya. Aku sudah munyuruh anak buahku nang lalakian sakira bubuhannya kada mangganggu ikam. Amun ikam haus, ambil haja banyu di tajau-tajau nang sudah diisi uleh anak buahku.
Ujar Buas baucap lawan Rut.
Tuan, ulun ni urang asing. Kanapa pian baik banar lawan ulun?
Ujar Rut baucap lawan Boas sambil sujud di hadapan sidin.
Aku sudah mendangar habar bahwa ikam ni bakti banar lawan uma mintuha ikam imbah laki ikam maninggal. Aku dangar ikam maninggalkan kuitan lawan banua ikam Gasan bagana di sini lawan urang-urang nang ikam balum bapatuhan. Mudahan Allah mambalas bakti ikam. Mudahan ikam diberkahi Allah, Tuhan nang kita sembah di Israel lantaran ikam sudah datang mancarii lindungan-Nya.
Ujar Buas manyahuti si Rut.
Ulun himung lantaran pian baik banar lawan ulun. Biar ulun lain anak buah pian. Ujar Ruth baucap.
Ayuha ding ai, datang haja, kada usah basusupanan, makani haja, culupakan rotinya dalam cacapan nang ini.
Ujar Boas baucap lawan Ruth wayah handak makan. Imbah itu, maka Naerut baimbai lawan bubuhan tukang katam, Buas jua mambarii jalai nang babanam. Rut makan sampai kanyang. Imbah makan, masih ada basisa. Imbah makan, Rut tulak pulang maipii jalai.
Amun inya maipii jalai nang sudah bajarat, lihatakan aja. jangan ditagur. Amun kawa, bubuhan ikam basing haja mencabut ikit-ikit matan nang sudah dijarat-jarat itu. Gugurakan sakira ada nang diipi'inya. Ujar Bu As baucap lawan bubuhan tukang katamnya imbah Ruth sudah tulak. Rut maipi'i jalai di pahumaan sampai sanja. Imbahitu, inya manapak-napak batang jalai tu. Sakalinya bakulihi kira-kira satangah balik. Imbahitu, Rut bulik ka wadah mintuhanya di kuta Betlehem mambawa kulihannya. Lalu manampaiakan samunyaan kulihannya tu lawan uma mintuhanya. Lawan, inya jua mambari'i lawan uma mintuhanya tu makanan nang kada kawa dihabisakannya wayah makan tadi.
Dimana ikam bakulihan semunyaan ini? Di pahumaan siapa ikam bagawi hari ini? Mudahan Allah mambarkahi urang nang babuat baik lawan ikam tu.
Ujar Naomi baucap manakuni Rut. Maka, Rut mangisahakan lawan Naomi bahwa inya bagawi di paumaan ampun lalakian nang ngarannya Boas. Nak, urang tu kula parak lawan kita jua. Inya am nang mustinya maharagu kita. Mudahan Allah memberkahi inya. Allah itu selalu menepati janjinya, baik lawan urang nang hidup atawa lawan babuhannya nang sudah maninggal.
Ujar Naomi lawan Rut.
Ma, ujar urang tu lawan ulun, ulun bulih haja tatarusan maipihi jalai lawan bubuhan tukang katam sidin tu sampai ampih musim katam.
Ujar Rut baucap pulang. Hiih nak ai. Ketimbang ikam bagawi di pahumaan urang, bagusnya ikam bagawi lawan babuhan tukang katam babinian di pahumaan boas haja, sualnya amun ikam bagawi di pahumaan urang lain, takutannya ikam dingalihi urang.
Ujar Naomi lawan Rut. Lantaran nitu, Rut tatap haja maipi'i jalai di paumaan ampun Boas sampai tuntung musim katam. Salawas musim katam, Rut bagana lawan uma mintuhanya.